bw'omogusie ase bwaigekeire, nabio mbigocha biaba, ekiagera ekero totari korenda emegiro ne chinsori chiaito mwanyagetinge, nabo okonyora na mbiro totarore, ase tari ase enchera y'ogotamanya, ase engencho y'ogotenyoria abaibori batari koinyoria abana, na abana batari komanya, lakini rende omoerio gocha more mwenyora na. Ekegusii nkiare gekorwa ase gete, e, ase engencho getakorwa gento gete gegakoreka. Igoso nabere abanto baito ba, baratotegerera, no, e, karatotegerera, nonya toigweti otegerera ekegusii naki karatotegerera ore gose tonyora ekenengenechi keragokonya. Bw'eborokia ki baria bataragenderera rero gokwana na tore amang'ana amange na emasikani akoire inyuomo gose oboiri gose obwamate bwagenderera? Ntobwate gete abwo egere korokwa ng'a omogusii, keria kere n'abanto abo bange, oyomo ogokara obino nyambane, onye gotagete gokenyora nabo ase erango eyio ere ensagu, ogenderere kwemanyia na kwegerera ekegusii. Na rero ntore abwo oriende abasio, lakini ase e dictionary y'ekegusii gochia yatoka iga nero ekero otagete kwemanyia amarieta amakong'u, chivokabulari chi'ekegusii, na kera egetuura gi'okwano, na amatera, emibayeeno, chimbarakioro na ebinto binde, nabo oko order through the number on your screen. Mwabo bino, tobeerete gokwanera inwe omo ase amatuko aetire, bono rero totete koboria ng'a enywe omo kera yabeire yabeire confound was seen in group chinsemo chionsi e meaneti ng'a ne comi e it's a community for the community naende egento kere sacred amasikani nare ne chinchera nchire abanto bare konye hold dear na ko nse nere bare ko relate naria amasikani aragenderere ase enyomba Mbinto ki biria oratebe, gose naki yarenge koba, process ki yaroche koba baka ng'a eche, gose egento gete gekoreka neke ebe ase enyiomo baka echi goikera ng'a abanto aba mbari amo gose chimuma chiachire? Omanyete enyiomo buna gwateba, nigo yasitire ya- yaire ensoni chiaye, na ensoni chiaye chiaigekire ase emegiro ya omogusiria, naende emegiro eyio iga yare kobwatigwa Kinyuomia gochi-gocha ki'ogochi-gotimia omonto egeting'a naki inche mogwenda mwakora ekanisa amatuko aya mwanyoka chibeta, oko nogotimia omonto egeting'a. Yatimigwe egeting'a amachiko naro are kobwatibwa oye, amachiko nare naro are kobwatibwa na buna ase abako, ekiagera bono mwamentire abairi, chiombe ne chingiya chiabe ekaboiri nchera egototwegama, Ne chinase korwa enyuomo enyuomo, ekero morore abana baaretire echeche, tiga bono nabateebie, tiga ogwataka komanya echeche. Echeche nero nsa sinto tokoroka egosori, aria ase omochie onyore. Agwo mwabo omino, abana bamino bake baria korwa chinyomba chibo, mokonya gotara amo omoisia negesakane, gose omomura nomoiseke, eyio
necheche. Ee, naende nabo okoigwa abagaaka bagochaka goteba ng'a, Aye ng'ina nyarebe, bare korangeria bakungu babo na rieta riaye. Aye tamorokia monto o nyarebe, tari mosinto, monto.
Mosubati monto onyarebe. Ee, aye mosubati onyarebe. Mosubati bobina.
Enyaroke eria yao ndoche mpaka bwate egosori echeche. Nomoisia onyarebe. Otakoba kari. Abagaaka bakonyoranansa chinde bakorigeria egento buna ekio gekogenderera kweguna a mwakanetie abana baria echeche bono mbari gocha koreta esegesege.
Ekero yarure echeche egosoa esegesege. Esoa esegesege.
Ekorua esegesege.

Iga ekorete etangochi. Etangochi. Abagaaka bagoika abwo, abande baoboire, ekiagera bono nekoreka ng'a banto bane bakanywa mbaka riko koigwa bachiire motwe nkorieregete. Ekoba etangochi ekorwa abwo bono yabeire emuma. Emuma ngochaka ere goita. Emuma bono yachakire koba bwango. Goita ere. By the time egoika emuma is a long process. kende gionsi. Abanto baumirie emetuga tima. Ee bono.
Naende baretire egosori, baretire echeche, baretire emeng'ani, baretire eburabu, yabeire etamochi, Bono yachire timobaria emuma. baria. Bono emuma, nabo nabo ogosonsa orire etamochi. Ase esegesege na eburabu rwari na emeng'ani ng'ia ari, aria nabo abanto bagoikaransa. Ee.

bachiatorera lakini mbare gwatora direct abona obokungu bore abanto ba bono batari koinyora mbare gwatora gento direct yo bakonya koita chinkwana koru chinse chinsemo onye bagosiba ekenyeka kiabo kwanyora bakoira omoino omoino oyume

Egosori enyinge eyende ere yaikire chitang'uche echinde, omonto ogokania omonto onde oyio bwensi komino yatiga konya gokora egosori, kwabanyora banyore omwana. Eyio bono yabeire chitang'uche. Ababwo iga bache gosiborwa. Naende inwe bonsi Homes and families bono iga ebinto bigoita abanto nogotategerera abagaka na ekegusii. Mbae tori tori mogaka omino tori konyara komorengereria komoengeria erieta eriro riri riri. Mori kora koengerera ng'a moibori oyo, moibori ogo.